Utano hwepfungwa chikamu 7 ngano yevachati nevayenzi pamuchato makadini vehama ndinoitwa coach fran ndiri mbuya ndiri amai ndiri muzvare mandeya ndiri mai chuma ndiri chipanga mazano kansela uye coach weutano hwepfungwa ndinoshanda namadzimai kuti wakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu wagokunda wagare upenyu hunovafadza Chero zvakaoma sei, kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei, ngatibatanei neMothers United. Kune vanoda kuziva nezvinodhaka, ngatibatanei neMubatira Pamwe. Mothers United iri kubatira pamwe neMubatira Pamwe. Mukugadzira ngano yevachati, ndakashandisa ruzivo rwePositive Intelligence, iyo ndinodzidzisa sacoach wehutano hwepfungwa. Ini ndakadzidziswawo naVaShehzad Shamin. paiva nevanhu vapfumbamwe vakaenda kumuchato vakatanga kukurukura pamusoro pemuchato mururami ndokuti mm, muri kuona dheko yacho haisi kana kuenderana nekeke nezvimwe zvese zviri pano mekapu yevasikana vacho kuita kunge zvidhori uyo ari kuita kunge tsuro yemubhuku moda kutonga zvose ndokuti zvako iwe zvino ini zvevanhu vasingagone kuchengetedza nguva zvinondifemba dai vakandipa ini basa rekuti vanhu vabate nguva mahumbwa haaimboitika muzivi ndokuti a ah, manje iwe muda kutonga zvose uri kutoti waiziva ini ndine experience yemaevents management asi eh, madofo aya haana kana kufunga kuti vanoda expertise yangu zvino nhasi tichaonerera unongohwaiwe nyakumbunjingidzwa ndokuti manje ini ndanga ndisingatodiwi pano ndakanzwa kuti musikana wacho aida kutondipa mhosva yekusekerera murume wake handizive kuti sei ndichingopomerwa pomerwa mhosva nevanhu ndine munyama chaiyo muchechuki ndokutiwo ah iyi ndinototya kuisirwa chefu nevavengi vepano chikafu handibvume kuunzirwa ndinotoda kunotora pandinoona chero pasina anondiziva ini zvangu ndinotogara ndakagadzirira munzvengi ndokuti iye manje ini handisi kutoenda kunotaura nemurume wacho ndichangotaura nemukadzi chete nekuti zvekuzotaudzana nevanhu zvakawanda wanda murume uyu akambotadza kunditi sori pane rimwe zuva mufadzi ndokutiwo ini ndinofarira munhu wese afare veduwee hazvina basa kuti ini ndinotadza zvangu kufara asi ndongoda kungoona munhu ese achifara ndokuitireiko mese akomana nevasikana kuti mufare mugoni ndokuti manje ini vaperekedzi vangu vanenge vatori 20 kwete kuita zvenzara nzara zvatiri kuitirwa pano izvi kana munhu akafunga kuchata ngaaite zvinogara zvakadaro dzvatsvatsva asingagone kugara pasi ndobva atiwo ah pano pari kubhowa ngatitsvagei kumwe kune muchato unonyatsofaya tiende tinoona zvitsva mutongi akazoti mese imi mataura zvakanaka chose ndosaka ini mukuru wenyu ndichifarira kubatana nemi tinyatsopota tichiongora uipi huri matiri nemune vamwe nezvinoitika kwatiri tinokunda chete neunhu hweduwo muchato uyu ichokwadi hapana zviripo makumbo enyoka mutongi nevaenzi vepamuchato vakabva vabatana vari gumi vachibva pamuchato ndopaperera ngano yedu vadikani mutongi ari matiri tese hapana asina asi vaenzi avo vapfumbamwe avo tinogona kunge tiine vakati kuti matiri nyatsoteererai zvakare mutsvage kuti pane vamunotoziva here kuti ndini uyo pane vaenzi vepamuchato kana tavaziva hatizvituke ayo asi tinokurudzirwa kudzidzira kubata mushori nevaperekedzi vake pavanotanga unhu hwekuti irigira pasi nekurigira vamwe pasi nekusaona chakanaka muupenyu muchikamu 6 takapangana kuvaka mhasuru dzepfungwa ndinovimba tiri kuita zviito zvatakapangana kuti ndo zvinoita kuti tivake mhasuru dzepfungwa zivai kuti mukavaka mhasuru dzepfungwa ukama nevamwe hunoendeka imiwo monzwa rugare ruchiwanda mukati menyu uye zvamunoita munoita zvinobudirira asingade chakanaka ndiani ngatipindei mundima ndinotenda mwari vakuitirei zvakanaka tosangana muchikamu 8 svondo rinouya